Waħda reċenti back in 97. Aha. Issa mbagħad ngħidlek xi tnejn oħra tax eh, li huma reali u li għandi x-xhieda tagħhom daw. Kont nġi Malta jien u dejjem nispiċċa jo norqod ġo studio jo hekk għax dejjem xi ħaġa. U ddeċidejt li nikri dal-flet ta' sliema li kien letteralment ċuċata. Eh, konna għaddam il-Maltin dak żmien, 150 lira Maltin. U da flet kien ħellu ġi kellu żewġ titwiq kbar jagħtu għal ġnien tal-konvent tas-sorijiet, tiftħu għarjus. Zajr, komdu, antik minn dok ta' saqafoli. U vera kien ħellu. Kien hemm mara antika mbagħad irranġajt fuq għax nafin kont kozi fih niġi minn barra noqgħod hemm ta' Sliema ħdej l-istudio fejn konna nagħmlu productions u kien komdu. U kelli kelba jisimha Candy. Sorry, sorry, sorry, sorry. Candy kelba wara kienet. OJ kelb. Għax kienu ħoblu l-inġus. U għal OJ Simpson. U meta għattu mi għedha kelb, obviously. Eh, Ħamsa ta' filgħodu. Għalar. U jitlaq fi kamra tal-banju. Immur dew se. Seħrek. Dar ritwal kull jum għatma kont familjari miegħu jien mhux darba għatna jiġifieri. Kien hemm xi ħaġa stramba bl-ilma, immensa, like minn dawk tal-films tal-biża. Eh, tiftaħ vit, kanen, għanna ċemperi sit il-kera, ma nistax nifhem tax da vera għanna hemm sistema għada antika bil-kanen imma qatt ma ġara dal-affarijiet.

Taħin kollu, hekk kien daħħal terza persuna ġoddar, they weren't welcome at all. U um, bdejt naħseb, eh, kelli kopja ġaw jordu għandu konna għamilna li l-barra għan madoffi u xrobna xarba ta' rossi, il-kopja eh, ġaw jordu għandi u di eh,

Darba mort nixxi minn ħanut daqsxejn fuq, minn dana u kien jisu bħal convenience imma u kien hemm dar raġel. Inti toqgħod hemm fej toqgħod it-talija jaqgħu. Kif fej kienet toqgħod it-talija jaqgħu. Għatlu fejn qalli il-flet taħdej lassa. Oh, Qalli qatt ma rajtha, qatt ma diritlek. Daħaq għal madunjer fibra, għallex kien hemm żewġ Ġermaniżi qablek darba ħarġu jiġru f'nofs ta' triq.
Astja? Hmm.
U ċert iktar kurjuż bija tibċa xogħol. Mhux ovvja.
Ħaddux taf fuq għad il-mara, għalli dik miskina kienu sabu għamejta fil-banju. Għalli daka it-tfal tagħha kienu ġaraw darba fil-ġimgħa l-ħadd, u mbagħad imorru qudies u dana. Ehm, Di, apparentament, wara ġurnata ma' tfal, għanda jo ħarġet magħhom, marret id-dar u marret inħażen, zelqet ħabtet rasa u mietet fil-banju. Eh, u dam il-ġimgħa sa kemm skoprew, għax da, dak iż-żmien mhux bil-mobile, ċempel issib pereżempju, għak ma taqbadix forsi qiegħda l-qoddis, forsi marret it-tombla, forsi whatever. U l-ħadd imorru ovvisti biex jaraw it-tifer whatever. U sabuha eh, kadavru avvanzat. Avvanzat. Fistat ta' kompożizzjoni qawwija ta' jenu xtafin. And uh, yes, kien hemm il-grif tagħha mal biex taqbad dan ma' di literalment ħabtet rasa mal vik li vera kien protruding li hekk tiżloq tista' taħbad rasek u da u mietet.

U dan fettilli. Kelli, ħabiba tiegħi l mtejx Ingilterra klarvojant, orġit ma' raġel tagħha u ġibna żewġ tebbi oħra u persun oħra. U wara li kellna u xnafjen, ħanibdew din is-sejħa lejn din. Seance.
Il-mara.
Eżatt. Ma nagħtix il-parir li xi ħadd jilgħab magħhom dan affarijiet. Onestament. Oh. U ġabet isu blandunek, daqshekk kollox, xemma ħoxna. U eh, din il-persuna dik l-arfant bdiet issejjaħ lil din il-mara Dali kien waħdu tawa ġojnt. Nepejjeb. Sakemm di ix-xema ix-xema li id-dawl kien zajrek beda titla u tinżel. Titla u tinżel. Seta ġid birriħ, le ma inti fil-kċina ma kellix lebda draft li tella din il-fjamma il-fuq u l-isfel. Ehm, U di sakemm qed tgħid dal bniedem in-nejjiki li l-iktar wieħed li beża' mbagħad fiha biċċa xogħol. Eh, għalli l-alla men kemmi tajba dil ismuk Fenna, kienem rabja fi xema. Li di xema minn fjab ma tikla ta' sek, tela tek. Għassa.
Tintafa f'daqqa u daħna bajda. Taf meta tintafa xema, Tiġi daħna bajda. F'dik id-daħna bajda jidher dan l-ispettru. Ċar kristall. Assja.
Minix nġennen dan di xita li ma ek nġibom jitkelmu jadu l-ek marka da zmin fakit insija. Imma jider dal spettru U
jider definit jew ġest? Inti din xe u fej laqa ta' duħan Astja.
Fejn laqa' taħt duħħan, hekk kien hemm id deret id, hekk kien hemm iż-żaq deret żaq, hekk kien hemm nofs gadduma u wiċċa der wiċċa. Fem? Sissa għadu tini dawn il-spikes, il-goosebumps. Mux bil-fors jew?
Eh, li bqajnek.